Heddi ni'n cael cwmni criw arbennig, sef y Lingdy Longwyr, a fi'n siŵr wneith Iona esbonio fwy i chi. Felly, Iona, esbonio beth yw'r grŵp 'ma sy 'da chi? A'r prif nod, wel, ma' ma' 'na dri nod i'r clwb, 'yn ni'n cerdded, 'yn ni'n siarad ac 'yn ni'n cymdeithasu. Ma' ma'r cymdeithasu yn bwysig iawn, ond ma'r tri peth yn yn yn bwysig, y cerdded, y siarad a'r cymdeithasu. O, ffantastig!
Mae'n swnio fel bod chi'n cael lot fawr o hwyl fel criw. Felly, ydy hwn yn rhywbeth newydd chi wedi sefydlu felly ers y clo, neu ydy hwn rhywbeth sy'n mynd y sbel? Na, mae wedi bod yn mynd ers, dwi'n credu, ers rhyw bum mlynedd, falle chwe mlynedd. O, waw!
Ie, dyn ni ddim yn rhy siŵr um, ers, ers pryd. Ond yy nes i ddechre'r clwb achos o'n i'n diwtor Cymraeg i oedolion a'r gŵyn oedd gan y dysgwyr oedd bod 'na ddim byd i wneud ar ôl bod yn y gwersi. Ie, chwarae teg, ie. So o'n i'n meddwl, o, newn ni hwn, ond uh, does dim lot o'r dysgwyr wedi dod gyda ni. Ond i ni cael, mae yna ddysgwyr wedi bod yn dod. Um, I ni'n newid o ryw beder fel i ni heddi, i ni'n beder, ond falle I ni wedi bod gymaint â phymtheg yn cerdded. O, oh, waw!
Ond mae'n well gen i criw bach. Achos os dim rhaid, os dim rhaid cadw golwg ar gymaint o bobl wedyn, neu'n siŵr bod nhw yn y blaen a nhw yn y cefn. Ie. Yeah. Ond fi'n siŵr chi'n amlwg yn, yn teithio gwmpas yr ardal cyfan, dim, chi ddim yn cadw'r un drefau yn bob wythnos. Na, ni'n mynd i, i lefydd yng Nghastell Nedd a Fort Talbot, Ni'n mynd i lefydd fel uh, Parc Margam i un mm. o'n ffefrynnau ni. Mae hon yn ffefryn arall, sef Parc Coed Gwilym yng Nghlydach. Mm. Mynd i Bont y Dawe ac yn ôl. Mae'r tywydd bach yn rhyb heddiw. Ond ar y cyfan, i ni'n lwcus iawn gyda'r tywydd ar fore di Mercher. Dim ond am bell waith i ni wedi cael yn dala um, yn y glaw. A na pryd mae'n amser cuddio am goffi. Ie, yeah, ie. Yeah.
a hefyd, i ni mynd i lefydd yn... yn Wel, y cymoedd i gyd, cwm afan, cwm nedd a chwm tawe. Oh, I ni'n mynd i lefydd fanno. Wythnos nesaf, byddwn ni'n mynd i Ystalyfera a cherdded i Godre'r Graig ac yn ôl. O, arbennig!
Felly os mae rhywun falle eisiau ymuno mewn â'r teithiau cerdded hyn, mae croeso iddyn nhw? Croeso i unrhyw un, ond bod nhw'n deall mai Cymraeg ydy iaith y teithiau. Ffantastig!
Felly y cyfle da i bawb i ddod i ymarfer eu Cymraeg a mynd i weld rhywle bach newydd. Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngartref i. fy ardal a fi Caru pob un darn o'n ardal i
Iawn, a felly chi di muno heddi ar y daith gyda Iona, felly Catherine, chi newydd fan hyn i'r grŵp. Fel, ie, yeah, chi di mwynhau hyd yn hyn? O, oh, wedi mwynhau mas draw. O'n i di ymuno ti a Davies nôl

Cadw'n heini. Ie, ie. Helpu yr 'en goesar pan ag Yr hen naid ddim yn dod i hyn. Na, na.
O, ffantastig. Na, mae'n braf i weld chi'n mwynhau yn siarad iaith Gymraeg. Fi wedi joio mas draw yn eich cwmni chi heddi. Felly, diolch yn fawr i chi gyd. Ia, diolch i ti. Fy ardal a fi Does dim un lle fel fy ngartref i